Nistħajlek qiegħda jew qiegħed bilqiegħda kif qiegħed jien bħalissa. Però kull ma ħa nitolbok illi ħa tqum għal għoxrin minuta kollox minn hemm, ix-xejn xejn ma tibqax tħoss dak l-uġigħ li forsi għandek fil-patata u f'dahrek, ħa niċċaqalqu naqra, ħalli ttejjeb saħħtek, tidher aħjar u tħossok aħjar. Qomna? Tlaqna. Mela, ħa nduru mal-istess siġġu li kont bilqiegħda fuqu għalissa, affarijiet sempliċi ħafna ħa nibdew bihom, illi ħa nserrħu jdejna mas-siġġu u ħa nitraw daqsxejn fuq ponot subgħajna u nerġgħu ninżlu. Ponot subgħajna u nerġgħu ninżlu. Ngħidilkom l-affarijiet tas-soltu, dejjem ħu parir tat-tabib jew fiżjoterapista tiegħek qabel tagħmel kwalunkwe eżerċizzju. U jekk taf li xi moviment milli qed nagħmlu llum ħa juġgħak, bl-Ingliż jgħidu no pain no gain, però dik hija ħrafa. Jekk qed tħoss l-uġigħ, importanti ħafna li tieqaf. Jekk tħoss li qed tagħmel l-effort, sforz, dik hija storja oħra. Tajjeb? Ħa nitilgħu u ħa ninżlu bil-mod. Tajjeb ferm, ħa nħallu s-siġġu hemm għalissa U ħa niftħu u ħa nagħlqu jdejna, niftħu u nagħlqu. Nifsil ġewwa u nifsil barra kull darba. Hekk bdejna nħaddmu naqra l-ispalel sidirna u anka darna. Tajjeb tassew. Ħanpoġġu jdejna fuq ġembejna U ħa mmorru l-ewwel fuq il-lemin, b'għonqna nerġgħu fin-nofs fuq ix-xellug u nerġgħu fin-nofs, ħa nħarsu 'l fuq. Dritt, ħa nħarsu 'l isfel u nerġgħu dritt. Din darba ħa npinġu ċirku b'għonqna bil-mod. Min minnkom speċjalment ikun għamel xi ġurnata jew ħa jagħmel xi ġurnata fuq il-laptop, U fuq il-mobile? Dawn il-movimenti tapprezzahom ħafna iktar? Amor u kuntrarju? U erġajna ġejna dritti bil-mod. Ħa nċaqalqu jdejna b'tali mod illi ħa npinġu ċirki kbar bihom. Ċrieki, skużawni. Ħa nagħmlu għaxar ċrieki 'l quddiem. U mbagħad ħa nagħmlu għaxar ċrieki lura. Kif qed tinduna jiena mhux qed nott, sempliċiment ħa nagħmel l-aħjar użu minn dan il-ħin biex intikom kemm jista' jkun ideat ta' x'tistgħu tagħmlu kull ħin tal-ġurnata, speċjalment meta jkollkom aktar ħin mis-soltu. Tifhmunix ħażin, l-eżerċizzju dejjem huwa wieħed mill-prijoritajiet. Għalfejn? Għax apparti li bih ħadd tidher aħjar, Inti ħa tħossok aħjar u ħa ttejjeb il-ġlieda tiegħek kontra kwalunkwe marda. Ir-riskju tal-mard dejjem ħa jonqos. Taqblu? Mela l-exercise huwa prijorità. Ħa nagħmlu moviment sempliċi b'idejna, ħa nagħmlu 'il fuq u 'l isfel bil-kontra. 'Il fuq u l-isfel, mela x'jiena nagħmel? Qed inżomm il-minkeb imwaħħal miegħi u qed inċaqlaq biss mill-minkeb sal-polz. U idealment anke biex nibdew niċċaqalqu anke naqra minn saqajna induru daqsxejn b'dan il-mod. Perfett. Għandew nċaqalqu daqsxejn minn saqajna. Tajjeb tassew. Ħaram dan il-moviment, idejja minn fejn qegħdin ħantelagħhom il fuq, inniżilha u ntella' l-oħra. Il fuq u l-isfel. Mali taqbdu r-ritmu ħanżidu ħarira l-pass. Tajjeb ferm. Ħanibdew nollu bil-mod l-irkoppa il fuq. Tajjeb mela, pass żgħir 'il fuq u n-naħa l-oħra għalissa. Għadna kollox bil-mod. Xejta barra minn hawn, min minnkom laqqas ma jista' jgħolliha saw, tinkwitaw xejn. Dan mhux qed nagħmlu xi sports ikkumplikat. Li qed nagħmlu huwa biex nerħu daqsxejn speċjalment l-uġigħ li jista' jkollna u nibdew niċċaqalqu naqra għal saħħitna. All right. Min minnkom jista' jolli aktar il fuq? Nistgħu immorru l fuq kemm nistgħu. Tajjeb ferm. Mela ħarġaw nużaw l-ħabib tagħna s-siġġu u di darba li ħanamlu kemm kemm inżommu l-bilanċ ħammorru l fuq u ħammorru lura. Il-qudiem u l fuq, lura u l fuq. Dejjem nifs il-ġewwa, nifs il-barra. Kif qedtilkom, idealment bej 10 15 fuq kull sir. Ammur naħal oħra. Preċis. Mela, ħanamlu daqxej ta' referenza. Tajjeb, mela li ħanamlu huwa pass kbir il-qoddim, u bl-irkoppa ħa ninżlu. S'issa qed nurilkom daqsxejn minn quddiem, grazzi l-camera man li qed jurilna wkoll mill-ġenb, ħa niddritta naqra iktar u ninżel bil-mod. Mela l-irkoppa ta' wara mhijiex tmiss mal-art, l-irkoppa ta' quddiem bejn wieħed u ieħor qiegħda angolu ta' madwar 90 degrees. Tajjeb? U nistgħu nagħmlu naturalment l-istess ħaġa fuq in-naħa l-oħra għal bejn għaxra u ħmistax-il darba. Ħa nurilkom mill-ġenb. Mela jiena ħa nieħu pass 'il quddiem. Iktar ma jkun kbir aktar aħjar però ara l-limitazzjonijiet tiegħek. U ħa ninżel f'din il-pożizzjoni. Qed inħaddem kemm il-koxox fejn qed immissilkom hawn, il-koxxa li qed nuża wkoll ta' quddiem, għandna nħossu dik l-istreċċjatura. Tajjeb ferm. Issa li ħa nagħmlu ħa nippuppaw il-patata lura. U ħa ninżlu bil-mod sa fejn jitina. U nerġa' nitilgħu dritti. Ħa ninżlu, ħa nitilgħu dritti. Spallina dejjem lura u ċess dejjem il-barra. Nibsil ġew aħna u nizlin. Nibsil barra aħna u tilajn. Tajjeb ferm. Mela, reġanna ħabib tagħna ir-ross u r-ramen. Ħanaqbad żewġ bottijiet tar-ross tistgħu naturalment użaw l-affarijiet li għandkom id-dar. Jiena flok ma użajt sempliċement ilma, użajt affarijiet li huma ħarira itqal. Mela daw bej wieħed u ieħor huwa madwar kilo u nofs kull wieħed. Għandi wkoll żewġ bottijiet bir-ramel li huma madwar żewġ kilos kull wieħed biex ikollkom naqra idea. U x'ħa nagħmlu bihom? Ħa nibdew b'bażiku ħafna, idejna flimkien mela u ħa ntellgħuhom 'il fuq għal bejn għaxra u ħmistax-il darba u nagħmlu tliet rounds. Jiġifieri nagħmlu għaxra u ħmistax, bejn għaxra u ħmistax u nerġgħu bejn għaxra u ħmistax. Dak biex inħaddmu din il-parti tal-id. Issa. Wieħed mill-bottijiet fuq il-putruna. Bl-ieħor, ħa nitilgħu dritti dritti u ħa nagħmlu dan l-angolu. Mela waqt li minn hawnhekk sal-ispalla, mela mill-minkeb sal-ispalla ħa jibqa' fiss, jiena ħa nħaddem, ħa nuża mill-minkeb sal-polz. Ħa jiċċaqlaq u biss. U tgħiduli dan x'inhu jiġri hawn x'qed nagħmlu. Bih dan qed insaħħu il-muscles ta' wara tal-id, dawk li bl-Ingliż jgħidulhom it-triceps. Moviment sempliċi immens u kif għedna wara nbidlu. Bħal dejjem, jekk tħoss xi uġieħ importanti li tieqaf għax waqt li l-effert huwa tajjeb, l-uġieħ mhuwiex tajjeb waqt l-eżerċizzju. Tajjeb, u hekk ħaddimna idejna u gol. Mela, issa ħamorru għal-moviment b'żewġ tifliex kien jew inkella jekk għalik huma tqal tinkwita xejn jagħmilhom Mingħajr ebda oġġett f'idejk, ħa nħaddmu sidirna l-aktar issa. Mela idejna flimkien quddiemna, ħa niftħu u ħa nagħlqu. Nifs 'il ġewwa aħna u sejrin lura, nifs 'il barra aħna u niltaqgħu. Nifs 'il ġewwa u nifs 'il barra. nifs il-bar. Ikolkom xi mistoqsija fuq xi movimenti bħal daw. Tidejqu xejn tkellmu ngħidkom kif nista' jiena Matteus Grasso, mela ħa naqbad ir-ramel. Ħa naraw x'ħa nagħmlu bir-ramel issa. Bir-ramel peress li daqsxejn nitqal ħa nużawhom l-aktar għall-erja sa saqajna illi huma ġifieri mill-ħibs l-isfel. U kull ma ħa nagħmel ħa npoġġihom fuq spallejja, jekk hemm bżonn għall-bilanċ inseraħ naqra mal-putruna u ħa nitla' fuq ponot subajja. Però min minnkom jista' anke jeżerċita ftit il-bilanċ? Tant l-aħjar, kemm sempliċement qed nitla' fuq ponot subgħajja u qed ninżel. Qed nitla' u qed ninżel. Ħa ntikom pariri li issa anke nimmodifikawha ftit, mela apparti li tlajt fuq ponot subgħajja, meta nżilt ħa niġi fuq wara tas-sieq, U nerġa' nitla', nmur fuq wara tas-sieq, u nerġa' nitla' fuq wara, opp anka jien żbilanċjajt ma ġara xejn, u nerġgħu nitilgħu fuq wara, u nerġgħu nitilgħu. Dak qed inħaddmu ħafna l-erja tal-bxiexel. Issa, nistgħu wkoll inpoġġu wieħed minn tar-ramel fuq il-putruna L-ieħor, nagħfsuh ma' saqajna bħala reżistenza biex iktar nagħmlu effort fuq saqajna, ġifieri naħarqu aktar xi ħamb u nwebbsu iktar il-muskoli. Billi dan qed nagħfsu jiena ma' kuxtejja u ħa nitla' b'kollox. Mela qed nagħmilha diffiċli għal sieqi biex titla'. Dik id-daqsxejn reżistenza dejjem tgħallem, ta? Ħa mmorru naħa. U naturalment ħa nagħmlu l-istess ħaġa in-naħa l-oħra. Jiena ħa nżomm minn wara, just in case, u ħa mmorru bis-sieq l-oħra. Tajjeb ferm. U wara l-video ta' darba l-oħra kien hemm insaqsieni ma jekk jiena ma nistax naħdem minn bil-wifqa jiena bil-fors bil-qiegħda ma nista' nagħmel xejn minn dan. L-aħbar tajba hija illi jista' jsir ħafna affarijiet xorta. U li ħa nagħmel fil-fatt huwa li għal dawn l-eżerċizzji lanqas biss ħa nuża weights biex anke nenfasizzaw kemm nistgħu xorta niċċaqalqu minkejja kollox jew minkejja ħafna każijiet insomma. U dal-eżerċizzju ħa nagħmlu hekk, mela ħa npoġġu jdejna ħdejna u ħa ntellgħuhom 'il fuq. Ħdejna u 'l fuq. ħdejna u 'l fuq. Ħanpoġġi jdejja f'dan l-angolu u ħanlaqqagħhom 'il fuq ukoll. Minn hawn għal fuq. Minn hawn għal fuq. Idejja kif qed tinnutaw mhux qed iħallihom jidħlu 'l ġewwa hekk jew hekk, qed jibqgħu dejjem dritti u nġibhom dritti stirati. Tajjeb wisq. Eżerċizzju ieħor, minn hawn isfel għal fuq nett. Minn isfel għal fuq. Minn isfel għal fuq. Hekk qed inħaddmu ħafna spallejna biex iħaddmu jdejna, nistgħu sempliċiment anka min jista' minnkom joqgħod daqsxejn il-barra mis-siġġu ħanagħmlu dal-moviment. Il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Il-fuq u l-isfel. Il fuq u l-isfel. Anka nistgħu nħadmu daqsxejn din il-parti ta' jdejna sempliċi immens billi nżommu jdejna dritta u nawġu il-polz il fuq u l-isfel. Il fuq u l-isfel. Ara kemmu sempliċi. Nistaw anka nħadmu saqajna, per eżempju, taraw fuq ponot subajna minn bil-qeda, un fuq wara tas-sieq. Fuq qoddim u fuq wara. Fuq quddiem u fuq wara. Quddiem u fuq wara. Tajjeb mela, f'dal video tajtkom ftit idejat żgħar għal bilqiegħda, intikom daqsxejn aktar anke f'videos oħrajn. Issa, ħa nerġa' nqum naqra bil-wieqfa mela. Ħa nagħmlu dal-moviment illi minn dritt jiena ħa nieħu pass lejn ix-xellug, ħa nara l-fliexken ma jtellfunix. Mela minn dritt ħa nieħu pass fuq ix-xellug, ħibs lura u ħa ninżel ftit fuq in-naħa tal-irkoppa. Mela di baqa' dritta u minn hawnhekk tgħawwiġna xi ftit. U erġajna ġejna dritti. Tgħawwiġna mill-irkoppa u erġajna ġejna dritti. Affarijiet bażiċi immens li ħa jgħinuk biex inneħħu naqra minn dak is-sadid ta' bilqiegħda jew għax inkella forsi Minkejja li xorta għad għandek x'tagħmel f'dawn iż-żminijiet, u forsi għandek iktar mis-soltu x'tagħmel, għandek bżonn tiċċaqlaq naqra fiżikament biex tneħħi mill-piż mentalment. Allura kemm nistgħu? Tajjeb ferm. All right. Ħarmu dan il-moviment issa. L-irkoppa ftit il-fuq, ħa niftħu, nara ma naħbax ma s-siġġu, 'Il fuq ħa niftħu u ħa nniżżlu. 'Il fuq ħa niftħu u nniżżlu. Ħa nagħmlu bil-kontra. Din darba ħa nibdew minn hawn, indaħħlu għal ġewwa u nniżżlu. Nibdew minn barra, nżommu naqqa' bilanċ, naħlu għal ġewwa u niżżlu. Barra, ġewwa u niżżlu. Mela, barra, ġewwa u niżżlu. Nġaw nġokjaw naqra l-aħwa. Għan izvugaw ftit aktar. Għan uħorġu l-istress. U kull ma għan għamlu sempliciment għan ħadmu jdejna u saqajna. Mela, għan ibdew nġokjaw bil-mod u għan għamlu dan il-moviment. Għan urriju l-kom bil-mod. Bazzikament rridu naġluħ. Mela, jiena għan uħu jdejja l-ura u l-qoddim. u nħaffef saqajja. Tajjeb, ħa ngħaġġilulkom waħda ħalli jkollkom naqra, forsi anke għal min iħoss li jista' jiżżwoga. Qisna qed nippruvaw niġru, imma qegħdin imwaħħlin x'għad qed jiġbidna mill-flokk, qed iżommna lura, u aħna qed nippruvaw niġru. Tajjeb, nieħdu naqra nifs. Nerġgħu niġġogjaw naqra. U din id-darba ħa nagħtu bil-pont. Tajjeb, flok mar-raġel jew mat-tfal jew mal-mara. Ħa niżvugaw naqra waħedna aħjar hekk, nżommu l-paċi. Tlaqna, three, two, one, ħa nagħtu bil-buq. Tajjeb wis, nispera li żvugajt xi naqra oħra. Ħa nerġgħu naqbdu it-tnejn li huma daqsxejn itqal forsi. Again ħa nfakkarkom jista' anke ma tużaw xejta, imma jekk għandkom xi ħaġa tistgħu tużaw, tant l-aħjar. Mela, ħa nagħmlu dan il-moviment issa. Bil-weights quddiemna jew bl-apparat quddiemna ħantellgħu id u ħantellgħu l-oħra. Mela jiena li qed nagħmel huwa hekk, illi l-ewwel qed niġbed spallti 'l barra. U imbagħad qiegħed anke nitla' biha b'kollox, qed nurielkom dritt għalissa, però tistgħu anke tagħmluha mgħawġa. Mela spalti mhux ħallejtha normali, pero ġbidtha l-isfel u mbagħad il fuq. Mela hi qiegħda miġbuda il barra biex fl-istess ħin qed nistreċċjaw anka l-ispalel. U nħadmu aktar minn spallejna. Moviment bażiku immens. Tajjeb ħafna. Mela issa, ħan immaġinaw qed inpoġġu u nqumu mibil-wieqfa. Again, tista' anka tagħmilha mingħajr apparat, tinkwita xejn. Però jekk għandek xi apparat, kull ma ħa nitolbok huwa li titfgħu fuq spallejk, tersaq imqar pass u nofs 'il bogħod mis-siġġu, titfa' l-patata lura u tinżel bil-mod sa ma taħbat mal-poltruna. Iżżomm dejjem sidrek 'il barra, żaqqek 'il ġewwa u spallejk lura. Jekk jista' l-kamera ġibli anke naqra saqajja. Bażikament iż-żarbun, l-angolu jrid ikun bejn wieħed u ieħor qisu qed nagħmlu letter V. Mela mhux dritti dritti, jew żaqajna flimkien, però qisu daqsxejn ta' letter V kbira hekk anke għall-irkopob tagħha nara li qed nersaq tajjeb hemmi u ħa ninżlu u nitilgħu. Jekk bżonnx tinżel ħafna minħabba l-irkopob imqar tinżel nofs triq u terġa' titla'. Tinżel nofs triq u terġa' titla'. Nintensifikawha ħarir aktar ħa naraw aktar riżultat. Sempliċi immens. Mela ħa ninżel u ħa ntella. Ħa ninżel u ħa ntella. Mhux kwistjoni ta' għaġla, kwistjoni ta' l-affarijiet isiru sew. Meta mbagħad jibdew isiru sew, nistgħu nibdew naġluhom naqra iktar. Però għalissa m'għandniex għalfejn ħafna ġla żejda. Tajjeb ferm. Mela, ħanneħħi l-apparat. U issa li ħanamlu ħanamlu referenza fuq kull naqa. U idealment namlu bej 10 u 15 fuq kull siq. Jiena ħanaġġel il-proċess biex indaħħal kemm jista' jkun exercises għalik x'titgħallem ta'. Mela minn hawn? Immorru lura? Minn hawn. Immorru lura. Idejja nista' anke nagħmilhom fuq il-ġnubijiet u lura. u lura. Perfett. U kwalunkwe exercise session, l-aħjar tispiċċa b'daqsxejn stretching ukoll. Mela ħan istretchjaw daqsxejn onqna, idejja dritta u bl-oħra qed nixbet bil-mod lejn l-lemin. Warna 15 sekonda dik in-naħa, nagħmlu 15 sekonda din in-naħa. Tajjeb wis, mela ħanagħmel idejja fuq ġembejja u l-minkeb bil-mod il-mod ħanoħorġu l-qoddim. Ma tiġbdux iżżejjed, mhux l-iskop li taqraw l-ispalla. Niġbdu bil-mod kemm inħossu streċjatura. U naturalment nagħmlu l-istess ħaġa anka fuq in-naħa l-oħra. Tajjeb wis. Mela, ħanoħorġu issa spallejna il-barra. Mela l-ewwel għadni flimkien. Imbuttajthom il-barra letteralment qed nagħmel dal-moviment il-qudiem. U ħa nġebbed idi 'l barra wkoll. Tajjeb ferm. Biex inġebbdu daqsxejn anke l-parti ta' wara ta' idejna, ħa nagħmel l-ewwel idi dritta. Nitfagħha wara rasi, bl-oħra naqbad il-minkeb u niġbed Naturalment l-istess in-naħa l-oħra ħanur ikun daqsxejn minn wara. Mela jidi dritta. Fajta wara rasi. Bl-oħra batt il-minkeb u ġbit. Għajjeb ferm. Mela issa, għanaqbdu it minnom. U niġbdu lura s-swaba' u aħna nħossu ġibda tul l-id kollha li qed inġebdu. U naturalment l-istess in-naħa l-oħra. Perfett, nistreċċjaw iżda għal flessibilità anka tal-koxxa minn qudiem, mela dak li jkun jista' anka jżomm nixbdu sieq u ntellgħu allura kemm nistgħu. Minn minnkom ibati tiddejqu xejn, per eżempju taqbduha mill minn wara taż-żarbun jew inkella jekk għandkom il-qalziet tnaqqduha mill-qalza, iktar ma ttellgħu dejjem aħjar. L-ideali jekk jista' jkun li ntellgħuha aktar. Wara ħamsax-il sekonda fuq sieq, immorru ħmistax-il sekonda fuq is-sieq l-oħra wkoll. U min jista' ma jżomm ma' xejn tant l-aħjar ħalli anke nipprattikaw il-bilanċ. Jiena llum ħa nieqaf hawnhekk, nittama li qomt minn bil-qiegħda u għamilt xi ħaġa għax inutli titgħallem u ma tagħmel xejn, ħer titgħallem ftit u tagħmel ftit milli tgħallem ħafna u ma tagħmel xejn. Jekk taqbel miegħi, qum minn hemm u ejja niċċaqalqu. Għalik?